سرائیکی ریت دے نال شمائل حبیب مونا توری خدمت دے وچ حاضر ہے سئیں اج محبتاں دا پندھ کر کے لنگ آئے ہیں گومل یونیورسٹی دے سٹی کیمپس دے وچ اج اتھاں گومل یونیورسٹی سٹی کیمپس دے ولوں سرائیکستان پریمیئر لیگ دے ناں دے نال پہلا اتھاں ہک سرائیکی ٹورنامنٹ سیترا گیا ایس ایس ایم دے ولوں تے ایں ٹورنامنٹ دے وچ نہ بس سرائیکیاں بلکہ بناں زبانیں تے قومیں دے جیڑھے چھوہر ہن الاونڑ آلے انہاں شرکت کیتی اے تے ایں ٹورنامنٹ دے وچ اٹھ ٹولیاں حصہ گھدا جیں دے وچوں ترے دیواراں دا ٹورنامنٹ ہئی جیڑھے ہرن آلے ٹیماں ہن او بیر تھیندے گئن تے آخر تے ڈو ٹیماں بچ گیاں جیں دے وچ مروت ٹائیگرز تے کنگ الیون پنجاب ٹیم بچ گئی ہئی انہاں دے درمیان ہک بہوں سوہنڑا سا کو کرکٹ دا مقابلہ ڈیکھنڑ کو ملے تے جیں دے آخر دے اتے مروت ٹائیگر اے مقابلہ جیت گئی اے تے اج دے ارتھ دے اچیچے مہمان سئیں نوابزادہ طفیل خاشم خان الہذئی صاحب ہن تے انہاں دے نال سئیں حضرہ حاجی خضر احد ڈیال صاحب وی اچیچے مہمان ہن۔ سب توں پہلے جیتن آلی ٹیم مروت ٹائیگرز کوں مبارکباد پیش کرینداں تے اوندے بعد مہمان خصوصی طفیل ہاشم خان الہذئی صاحب حاجی خضر حیات ڈیال صاحب کوں اساں ست بسم اللہ لکھ بسم اللہ وت بسم اللہ آہدے ہیں انہاں دا شکریہ ادا کریندے ہیں بھراوو اساں گراؤنڈ ہن جڑے انہیں کو سڈے ویران دے کے ساکوں مطلب دکھ تھیندا ہے اساں ایو مطلب ایک کاوش کیتی ہے کہ اساں ایس ایس ایم دے تھرو ٹورنامنٹ کرائے تے اساں انتظامیہ کنے گزارش کرنے ہیں کہ گراؤنڈ کو ویران نہ رکھیا ونجے تے ایو جہاں ٹورنامنٹ انعقاد کیتے ودن اساں کرکٹ دا ٹورنامنٹ کرائے انشاءاللہ اگو بھی ٹورنامنٹ جے میں فٹ بال ہے ایو جہاں کھیڑاں اساں انشاءاللہ ضرور کرے سوں سارے براویں دا شکریہ اس ریگستان سٹوڈنٹ مومنٹ کا بہت شکر گزار ہوں

جوں ہی ساڈی نیو کابینہ بنی اے اوندے اندر اندر اساں اے کجھ اساں اپنڑے گوملیان ٹائیگر کوں اساں اے پیغام ڈتے بھئی سرائیکستان سٹوڈنٹ موومنٹ دا پلیٹ فارم صرف محبت دا پیغام ڈیندے انتشار دا نئیں لڑائی جھگڑیں دا نئیں فساد ہی نئیں انتشار ہی نئیں صرف محبت دا پیغام ڈیندے۔ سرائیکستان سٹوڈنٹ موومنٹ نے اتھاں گومل دی تریخ اچ پہلی دفعہ ہک پریمیئر لیگ کرکٹ دا ٹورنامنٹ کرایا جیندے وچ ہر قوم دی ٹیماں شامل ہن تے اوندے وچ تمام بھراواں جنہیں محنت کیتی ٹورنامنٹ کو کامیاب بناون کیتے اساں انہیں تے بیحد مشکور ہیں اوندے وچ باویں ڈواس دے چھوہر ہیں باویں ڈی وی ایم دے ہیں جون وی ہیں تے اس دے بعد میں اپنے سٹی کیمپس دے پریزیڈنٹ ملک الطاف کھر صاحب تے چیئرمین ملک باس ڈھکنا صاحب دے بھی بیحد مشکور ہیں جنہیں ڈیہہ رات محنت کر کے ٹورنامنٹ کو کامیاب بنایا